Salam, Myrat Mollaň şeýle hem Top Onuň muşdaklary. Hello.
Ýene-de biz Beki dädem bilen Ada Production-da Top Ony ýazmana başladyk. Aaa, Top Ony. Indi nädip diýsene aýdyp ber. Eko hem-de Noko bilen bilelikde alyp barýas. Hawa, alyp barýas. Ýöne nähili alyp barýas? Sebäbi bu gezek dekabr aýy bilen ýanwar aýyny alyp barýas. Näme üçindiginem aýdalymy? Ýuwaşjadan aýdaýly. Nowruz Londona gitdi, men Dubaýa gitdim. Hawa, soň geldik dabara gara bula Awaza gitdi, soňam gripläp ýatdy. Hawa, käbir sebäplere görä ikini alyp barmaly bolduk. Dekabr. Ýanwar. Aý hemze bilýäňmi soň ada production içini remont etdi welin gelip düşürip bolmady dara başagaýlyk boldy. Karoçi biziň hemme size o atmaskalamyz bardyr. Aw aprawdaniýa tapyp bolýada ýöne aslynda günä bizde bagyşla. Günä bizde däl.
Ony näme top ony başlaýakmy siziň ses bermegiňizde dekabr aýy hem-de ýanwar aýy. Onda başladyk.
Batyr agam bagtly boldumyka ol? Ýöne Batyr Muhammedow bara sorapdyr, bagtlymyň diýipdir-de o gyzdan. O karoçi özi oýnanok. Klipde özi oýnanok.
Klipde özi oýnanok diýen aýdymyny aýdýar. Aýdym aýtýan ýeri bar. Ýöne bir sary oglan oýnaýar. Ondan bir gyz hem oýnaýar. O gyz Men öýmedäkilere başga birini berýän-a diýýär. Öňki klibi aýdyp berdiň-ow häzir görsünler näçinji orun. Onjorn.
Onjornmy?
Dekabr aýynda Onjornda. Batyr Muhammedow, bagtlymy? Indi ýanwar aýynda Jelil Nurberdiýew, ýürek gysýa, elmydam ama ýürek gysýa. Gyzlar barada aýdym çykýa Jelil. Dogrymy aýdaýyn? Ýa aslynda Jelili gyzlar görmese gyzlaň ýüregi gysýada. Hawa. Jelil ýöne uranda gün onlukdan durýa. Onlukda Nurýa, gyzlara aýdym çykarsaň isleseň islemeseň diňlenýäda. Bilýäňmi? Ýöne Jeliliň ýüki çykypdyr. Çöllere, daglara çydamandyr. Dawaý beýdip durmalyň. Onda näme? Ýanwar aýynyň on jorunda Jelil Nurberdiýew siziň ses bermegiňizde. Bagtsyz galdym yzyňda özüň welin batlymyň hemme güne özümde

Dokunjaryna kim mynasypka? Kim gerek?
Hä, kim gerek?
Maňamy? Şumada hiç kim gerek däl. Perhat Ataýew Kim gerek diýip aýdym çykarypdyr-da. O dekabrda kim gerek? Özem nähili aýdym bilýäňmi? Mere klip bilen düşüripdir. Şeýle bir-birine seredip durýarlar, hä? Gyzam ortada durýar, iki sany Perhat Ataýew. Şeýle bir-birine kim gerek sen maňa, kim gerek, kim saňa gerek, kim gerek? Perhat agam sen ekizmi? Ýöne şu. Ýa Mergen klibiň ussatlygymy kabul eklem edip bilýärmikä?
Dokuzynjy orunda Perhat Ataýew dekabr aýynda kim gerek? Indi ýanwar aýynda dokuzynjy orunda DJ Bego öz stili bilen öz kostýumalaklary bilen üýtgeşik üýtgeşik kostýumalaklary bilen Jeýson Stetham we DJ Bego dokuzynjy orunda aýdymyň ady Bileňok bileňok. Bileňok bileňok. Üýtgeşik gyz tapylypdyr.

Türkmen halk aýdymlarynyň ussady öz bir nähili diýeýin ýoly bilen tanalýan kakasynyň ýoly bilen şeýle bir kakasynyň ýoluny ýöredýän bagşymyz elbetde Rüstem Hallyýew. Rüstem Hallyýew Aý läle Aý läle aýym läle şol aýdym hawa Ada Production'dan betinden klip edipdirler dagyň içinden gaty Ada Production bilenmi? Ada Production bilen. Dagly zatly ýöne Rüstem halla Üns berýäňmi? Dagda zat-da çykaragandyr. Hawa, bu çägede, dagda. Dag, türkmen eşikler, bir gapyny açýar, çykýar, bärden girýär. Umuman aýdanda, hawa, dekabr aýynyň sekizinji ornunda Rüstem Halyýew, Aý läle. Aý läle aýdymyndan, ha? Aý läle. Indi geliň, dekabr aýy däl-de, ýanwar aýynyň sekizinji orny bilen tans bolýas. Ýutuba girýäs, Ýutuba girýäň, Firýuza, keýpine däl. Firýuza öz ussatlyklaryny görkezýär. Firuza bilýär senem keýpine däl çykarýan klipleň. Munny diýipdirda meň aýdýan sözlem keýpine däl diýipdirda. Firuza turdy şumat. Çynymy aýdaýyn. Diňe öňe barýar Firuza. Aýda ýo öň bir hili aýda bir klip çykarýan bolsa aýda üç dört klip çykarýar. Firuza ynanaý täze täze klip maşynada diňleýäs. Serediň ine gitdi keýpine däl. Her hili üýtgeşjek zatlar bilen gidýär. Muňa seredip bir jaýyň içinde klip bolup geçýä ýöne aýdym çözdi maňa degmeli däl firuzaň stili däl o bilýäňmi. Boldy boldy klibe siz tomaşa ediň sekizinji orunda.

Kim gelýä, kim gelýä, Aýaz babamyz. Boldy, biz martda gelip ýörüs. Awa Sohut Jumaýew agam bagyşlap bilersiň günä bizde diýip hälem aýtdym. Awa Sohut Jumaýew dekabr aýynda täze ýyl aýdymy çykardy. Olam näçinji orun bolýaram? Jan. On dokuz sekiz ýedi. Ýedinji orun bolýaram. Ýedinji orun. Awa Sohut Jumaýew öz muşdaklarynyň ses bermeginde ýedinji orunda täze ýyl aýdymy bilen täze ýyl. Dekabr aýynda. Indi ýanwar aýynda. Begoljan ýene-de ýokaryk galdy. Ýürek aýna diýýär. Ýürek aýna Begoljan üýtgeşik klip çykarypdyr. Dogrymy aýdyp. Ýürek- Ýü- Öňkülerden üýtgeşik. Näme ol, Öňküde Ýürek aýna Öňküde ýaly? Aýdaý özüň bilen çykardy. Indi dawaý munda-da ýeke özüm çykaryp göreýin diýýär. Üýtgeşik klip bolupdyr. Ýedinji orunda.

Seň ýeriň kim bolsa-da şeýit ederdi dary. Meň ýerime.
Näme edipdir? Aýdan şuny. Kim bolsa-da şeýit ederdi. Turanam şeý diýipdir dary. Dizet bilen Arslan Bakomedy şou bilen aýdym çykarypdyr-da. Dizet bilen Seň ýeriňe kim bolsa-da şeý ederdi diýýär-de. Bilemok o kar. Gaýrat et, aýdym aýtma gör özüň. Näçinji orun?

Resul Sahatow. Täze ýüz dogrudanmy? Ha, täze çykyp Täze başlady. çykyp başlady. Resul Ýaş oglan, Sahatow gitaralyja aýdýan eken. Ýöne meň pikirimçe klipde bir hili bara öwrenişdim diýýärler. Öwrenişipdir, o gyzam ýok diýipdir. Ýok, näme- Neme diýen bolaýmasyn? Öwrenişdim, sunota geldim şu wagt biraz öwrenişýän. Ha, sen oto öwrenişdiňmi ýa o gyzy öwrenişdiňmi? Resul Sahatow ýanwar aýynyň topundy. Hormatly adamlar, siziň ses bermegiňizde

Aý meň pikirimçe daşary ýurda çykma. Çykma.
Hawa. Normal Londondan gidip geldiň a. Ýa ony gitdim. O git deşide zada watçyň owasyny. Farhat Öraýew gitsem nirelere diýä. Agam näme nirä gitjegini bilmänýogmy näme? Gel biz aýdaly.
Çykyp aýdaly. Gel nirä gitjegiň biz bölüp üçe gidip aýdaly. Aýdym ýöne klip.
Prosta söz ýok dary daş dary klip bara. Farhat Öref bilen soňky döwür şular ýalak ssenariýalja klipler çykarýar. Owo, owo. Soňky döwür. Ssenariýaly bolsa bir hili YouTube-a goýuňda-da köp prosmotr alýar. Awa, görülýär-de bilen kino ýaly şahsot ikisi baý işleýärler bilýäňmi? Onuň awa gitsem nirelere diýen aýdymda bolup geçýän zatlary men gysgaça aýdyp bersem, awa Farhat Öref bir söýgülisi bilen awa ýa-da maşgalasy bilen ýaşaşýar, ýöne çagasy bolmaýar. Farhat Öref öýden aýrylyşyp gidýär. Ýöne görse soň o gyzyň çagasy bolupdyrmy bolmandyrmy ony özüňiz göräýiň.
Çynjorna ýanwar aýynda Aziza Wakal ondan soň Durdy Durdyýew hiç hili duranok dogrymy aýdaýyn gidip barýar diňe Durdy Durdyýew gaty bir hili. Bilýän aýdymda diýendir adym Durdy bolsa diýende bir ýerde duranok diýer-ä şonýaly. Gaty gowy klip arassa akkuratny. Bir hili eşiklerem gowy bezäpdir. Durdy aslym srýozny bir hili. Düşürenim Rozy. Çykýa bilýäňmi Rozy. Begendik Rozy. Gaty gowy klip bolupdyr. Arassaja akkuratnyja hiç zat ýok. Gaty gowy. Durdy Durdyýew. Aziza Wokal. Siziň üçin. Ýanwar aýynda.

Bary biderek ýaly-la şu wagtlam, ha, bary biderek ýaly. Bary biderek ýaly. Bary biderek ýaly-la-raý. Bolýar, bolýar, özümiz dursaýasdyr.
Mät Nazarow, Serwi Towakgylyjowa, Bary biderek ýaly. Dekabr aýynyň üçünji ornuna Bary biderek ýaly, bary biderek ýaly. Aýdymyň adydyr, biz biderek däldiris. Bary biderek ýaly. Indi Nazir Habibow, Arzuw. Nazir Habibow diýlende bir hili 5 sekund dymyşlyk yglan etmeli. Nazir Habibow. 5. Özüm 5-lige düşýär. Ilmydamada bet ýerlerde gezip ýör. Mesta dogrymy aýdaýyn. Arzuw gaty gowy klip. Bir hili Nazir Habibow olam ssenariýalyja. Ssenariýaly klip. Bir hili ol oglan söýüşip ýör, bir zat bolýar. Ýok, seret nähili bolýar. Mana iki sany dos bar, ikimiz dos, bilýäňmi? Ikimiz dos, men sen sen şonalak bolýar-da. Sen Men söýüşýän, men söýgülimi bal alýar. Hawa.
Näme üçin alýar?
Näme üçin alýar? Ýöne ol oglan hiç zat diýip bilmeýär-de. Ha, gürläp bilen. Ýöne gyz çydamaýar, gidip aglaýar balkona gidip. Aýdymam gowy.
Aýdymam gowy. Diňlenen aýdym. Dogrymy aýdaýyn. Nirä barsaň şol aýdym. Maşynada şol aýdym. Dogrymy aýdaýyn. Moýka barýaňa, moýkada-da dört gapys açyp şol aýdym gidip otyr, arzuw aýdym gidip otyr. Dogrymy aýdaýyn. Nazir Habibow, üçünji orunda, ýanwar aýynda. Gür.

Bizem oýnadyk şo klipde. Tanadyňyzmy bizi? Men şol şeýle urýan-a bir gyz üçin. Uýa, tanaýarlar. Enki-de oýnaýar, Enka. Wiý, many. Glam rollarda Myrat Mollo, Azat Sesh. Bolanok. Ikinji orunda, hawa, dekabr aýynda nesip edenden. Näme üçin bir bolmadyka?
Ýa, hiç kim bir bolany. Şu sen sen oýnaýaňda. Men oýnaýan.
Bolýar, indikilerde-de bolar nesip bolsa. Indi ikinji orna Mät Nazarow, Karwilla. Çynymy aýdaýyn, Karwilla barada, Mät Nazarow barada aýdybam oturjakda. Mät Nazarow, çynymy aýdaýyn, men ýakynda tanadym. Ýakynda diýýänimem indi şu bet aýdymlary çykyp başlady-a, şonda tanadym. Aslynda iki müň sekizinji ýyl, iki müň ýedinji ýylda-da aýdym düzüp, aýdym aýdyp ýören ekeni. Ýa umuman gowy dälmi sen? Gowy dämi?
Gowy dämi? Gowy dämi? Gowy dämi? Diňleýändiris. Dogrymy aýdaýyn, diňleýändiris. Ýürekden Karwilla Mätnazarow. Ikinji mestada Sen ýürek, näme sag Janwar. Hä, ýürek çykyp diňleýän. Başda tomaşa edýär. Hormatly müsdürler dälde, müsdürdi dilimi öwrensäýip duram. Hormatly adamlar, siziň ses bermegiňizde ýanwar aýy hem-de dekabr aýy. Görüp bilersiňiz.

Baý bol, baý bol! Nazir Habibow, aýdaý özüň, dekabrda birinji güni! Baý bol, baý bol, baý bol! World Gentlemen, damy i gspda, Nazir Habibow, aýdaý özüň!
Nazir Habibow, aýdyň! Awa, Amjan, awa, öz muşdaklaryň ses bermeginde birinji orna mynasyp bolduňyz, awa, sowgadyňyzam bizde, awa, eger alasyňyz gelse, jüwä bir. Näme zadyna salaýyň, ondan soň alyp çykyp gidiberiň. Ýöne hawa sowgadyňyz HM Mebeliň adyndan sowgat edilýär. Hawa, sen Hekim aýt birinji. HM Home Design. Ha, HM Home Design-yň adyndan hütür ýiti sowgat edilýär. Hawa. Indi meňkide Hajy Ýazmammedow. Ine.
Hiç zat soňundan gerek däl. Düşünýäňizmi? Köp nokat bolup gidýär. Hajy Ýazmammedow. Seredaý-da bu kliby. Dogrymy aýdaýyn, ýutubyň göni reklamasyny sokýada dört sekunt. Näli sene? Hajy Ýazmammedow, Ykbal.
Boldy boldy yzyn özüňiz diňläň ýöne Hajy Ýazmammedow.

Birinji orunda Hajy Ýazmammedow. Göni awa agam kimin eliňizde. 2023 geçýär birinji Hajy Ýazmammedow toplan. Nädip birinjiye berjek däl how şul aýdymy. Ony näme hormatly adamlar. Siziň ses döremeňizde iki döwen kilibem diňläp bilersiňiz. Awa indi ýöne hoşlaşaýlyk owadan. Hoşlaşaýlyk.
Hormatly adamlar awa şeýleräk bir awa agajygam bolsa biz awa gijä galdyk ýalňyşdyk sizi garaşdyrdyk awa bizi bagyşlap bilersiňiz. Prostiti. Awa hemem ene bir zat bu gün indi näme aýyň altysy-da altynjy martda ýene iki günden sekizinji mart awa bu zat top on häzir sekizinji martdan soň çykmagam mümkin öň çykmagam mümkin awa birden soň çyksa geçip giden sekizinji martyňyz gutly bolsun. Birden öň çyksa-da gelen sekizinji martyňyz Gutly bolup ýatyr. Awa gutly bolup ýatyr.
Häzir biz muny öz ýanjagallaryna bararys-da, toponlaryny gowşurarys. Bas üstüne. Daşlaşma.
Ine, mähriban dostlar, ine, topony gowşurmaly gezek geldi. Ha, podarkany awa. Elbetde, peç ady bilen Nazir Habibow. Ýene-de. Peç at, peç at. Aýdymam Baýbow. Kakras bärde eken. Awa.

Motiwasiýa. Ola hawa motiwasiýa edip onuň wagtynda gelse-de. Hawa. Şonuň ýaly synag klip düýn taýýar boldy. Şu gün nesip etse Allajan bir behişdi tapsak onam alýas. Agamjan tapyl gaýrat et. Hawa. Onam ertir nesip bolsa biziň podpişiklerimiz, dostlarymyz hemmesi görer. Sizem. Görüň hökman hökman hökman ýaýratjak boluň nesip bolsa halkymyza dostlarymyza belki olam ýüreklerine orun alar onda martda döwmeli nesip bolsa seni martyň topanyny hawa martyň garaşýas agamjan hawa albom bäş aýda alty sany klip bäş aýda üçünji

Seni tapyp bilmedik Hajy agamjan. Gözledik dogrymy aýdaýyn. Şu adam gözläp görse agam meni. Dogry işiň köp agamjan. Işiňde üstünlik. Ýöne klibiň birinji ýer aldy. Birinji ýer.
Senem sowgadyňy almaly agam bärde. Sowgadyň bizde dur. Egerde toý gerek ama bir ýerde sataşsak. Oba toýda duşýas köp duşýas sen ekip bolsaň. Oba şonda bereris nesip bolsa. Oba edil şo klip mekeriňem sowgady bar Bekdäde Marydan. Oba gelip alsaňyz agam. Wiý hawa klip meýker görik gelmegem mümkin. Hawa. Nesip bolsa.
Hajy agamjan. Pytratdyň döwdüň. Birinji ýer. Nesip bolsa toponam lýuboý ýerde sataşsak beribilýän meň maşynda duranda. Bolam. Muň bilenem hawa hawa agam nesip etsin sowgadyň hawa indi nesip eden hawa. Indi mähribanlar hawa toponymyzy şeýdip jemläp gutarýas ýaşyl fona ýok arkada ýöne şunuň bilen jemleýäs.

Meniň hem şeýle. Sen näme üçin özüňi beýdip gynaýaň? Seň bu bolşuň menem gynaýa. Saňa uzak ýol garaşýa. Sen hökman şol ýoldan gitmeli. Sen bagtly bolmaly. Sen beýdip ýörseň menem gidip bilemok. Goýber meni. Goýber.